Ez ê îro we re serhatiya nu pêxember bêjim. Ew gelek qurne pêş da, ji bedena kurê Adem Sêt bû, ew qurna diha dabû. Sê kuret nu hebûn, Sam, Xam û Yefet. Wextê nu de her kes li ser dinê ji riya Xwedê ketibû. û xirabiyê ve dinya tijî bûbû. Çiqas meriv zêde dibûn heqa jî xirabiya wan zêde dibû. Xwedê dîna xwe da dinyayê, vaye ew herimiye wêran bûye. Tenê Nuh li Xwedê xaşat, çimkî ew riya Xwedê de diçû. Nuh her gav meriva re xeber dida û rastî danesîndin kir. Hey hevalno, birano, ji Xwedê bitirsin, gurra wî bikin, vegerin ber bi Xwedê û ji xirabiyê dûr kevin. Heger hûn tobe nekin, hezaba Xwedê wê ser we de bê. Guhdarbe no dixwaze tiştekî bêje. Bêle vê bira xwe bêje exa seke. Gudar bin, birano, gudar bin. Eger hûn tu ber nekin, hûn zanin ku xezeba Xwedê wê ser we de bê. Hingê hûn ê nikaribin tu kesî gunekar kin, lê hûn ê xaxa sûcdar bin. Karî te tevî me tene. Rojekê xwe dan Xwedê tevî nû xeber da. Paşê jî nû tevî kurê dikan xeber da û wan ra got. Kurno, gerek ez tiştekî we re bêjim. Xwedan xwedê ber xwe dikeve ku li ser erdê merî xulqandiye û êdî temame merivayê xerimîn e. Ew hemû xirav bûne û rûyê wan de erd xirav bûye. Lema xwedê jî wê dîwana hemû meriva bike. Wê ava tofanê li ser dinya rake. Wekî her kesek ku bîn li ber wan e heye. Bin perê ezmên de qir be. û li ser rûyê erdê çi jî heye wê tima min dabe. Tu çi dibêjî bavo? Gelo wê çi bê serê me? Em çi bikin? Netirsin kurê min, qet netirsin. Xwedê peymanek tev min girê de, wê me ji wê tofanê koyê rabe, wê me xilas ke. Ez zanim bavo, lê em çawa dikarin sax bimînin, heger av temamiya rûyê erdê biniximîne? Xudan xwedê temî da min ku gemîkî çêkim. Ew gemî mînanî gemîyê dinê nîne. Em ê ji dara çêkin, çawa sandoqa mezin ku neyê lewakî av bikeve hundur. Xudan çapê gemîyê min re da. Dirêjayê gemîyê sê sed sî û pênc mêtir, bereya wî bîst û du mêtir û bilindaya wî jî sêzdeh mêtir em ê çêkin. Û jor ve kulekekê gemîyê re çêkin. Derê gemîyê jî kêlekê ve vekin. Em ê hundirê gemiyê sê qata çêkin, der û hundirê wî jî qîr kin. Bavo, ez fehm nakim, çima so mezin, bona mezef e? Na, kurê min, na. Ew gemî ne tenê bona me ye. Xudan qudêt hemî da min, ku ez tevî dayika we, tevî we û kulfetê we bikevne gemiyê. Û ji her heywanekî helal em ê heft cot nêr û mê tevî xwe hildin. Lê heywanetêd heram em ê cot cot hildine nêr û mê. Û ji teyradêd ezman jî heft cot nêr û mê wekî cisnê wan li ser rûyê erdê bê xwayî kirnê. Bavo, tu dibêjî ku em ji hemû teyradêd û şûlikêd ku li ser erdê hene kerikê bikine gemiyê? Belê gurê min û gerek e em xurek bona xwe û heywanê dixwe bidine ser hev û çaxa ku tofane rabe û em ê gemiyê de bin pê îdara xwe em ê bikin. Wextê ku nu gemî ava dikir gelek sal derbas bûn. Meriv dihatine cem nu dihatin diçûn bona gemiya wî bivînin çawa ku gemî çi cure ye. Çi cûr re çê dike? Min jî hema sal Cimet re danesîn dikir û digot. Cimet, îdî bes e. Dest ji neheqiyê dixwe bikişînin. Gelo ji rêya Xwedê baştir rê heye? Ê ê Cimet, êdî em dîn kirin ê. Cimet, Xwedê we hez dike. Hisa bikin hêrsa Xwedê ser we ranebe. Here gemiya xwe çêkeyê. Qatî xwe be te nexeniqî. Her gav nû cimet şîre dikir, cimetê jî gudariya nû nedikir. Heta ku nû gemiya xwe ava kir û xilas kir. Çaxê ku xilas kir, xwedî wî re got ku heft roj şûnda wê çil rojî û çil şevî baranê bibarîne. Û her heywanê di ku wî xwiliqandiye ji rûyê erdê wê inda bin, namînin. Xudan gote nu rabe tevî neferê dixwe bikeve gemiyê. Û nu kete gemiyê çawa ku Xwedê temî da. Pey vê yekê re heywan, teyrede û şûlikên erdê cot cot bi xwe hatine cem nu. û ew jî ketine gemiyê. Gava meriv ev yek dît, ecêb mayman û zendegirtî bû. Çawa heywan xaxa bê bikeve gemiyê? Ev çi tiştekî ecêb e! Min temamî emrê xwe de tiştê wan nedîtiye. Ev çi bû, hemû heywan xaxa dikevine gemiyê? Erê, ketine gemiyê. Dikê peyva re derî bigire. Hê ez nizanim. Wê niha çi be wê ku ve wê gemiyê. Ew gemiyek mezin wê çawa bigîne berê. Gava ewana gemiyê de bûn xwedê xwe xwed bey ni kurê di wî, jina wî û her sê bûkê di wî û pey hemû heywana derî girt. Hîngê ava tofanê li erdê rabû Hemû kaniyên tevegên erdê derbûn û kulekên ezman vebûn. Çil rojî û çil şevî li ser erdê baran barî. Av qayîm bû. Gemî bilind kir û ew ji erdê qetiya. Av li ser erdê usa gelek bilind bû. Wekî hemû çiyayê bilind e bin perê ezmên de niqantin. Av ji heft metr jortir ser çiya û baniya bilind bûbû û her heyînê li rûbarê erdê hatine hildan. Hemû heywan, hemû teyre de mêrik jî tê de qirr bûn jî tenê nima û yê tevî wî gemiyê da. Lê Xwedê no bîr nekir û hemûyê tevê wî gemiyê da. Û Xwedê issa kir, kaniyên erdê hatine girtinê û barana ezmên jî hate birînê. Û av Sed pêncî rojî li ser erdê wê bilindayê man. Nava wan roja da ku dê bak li erdê rakir. Av bere bere kêm dibû û serê diçiya jî hatine kirşin. Peyvêyekê re gemî li ser çiyayê Araratê serketî. Çil rojî şûnde Yafet ji bavê xwe pirsî. Ûf bavo, em niha sed not roje vê gemiyê dane, tu çawa difekirî? Erd îdî ziha bûye, em dikarin kulekê vekin? Belê kurê min, kulekê veke. Qarqarkê bîne û wê berde. Heger vegere, em ê bizanin ku erd ziha nebûye. Lê heger venegere law, erd ziha bûye. Belê bavo. Yafet esa kir çawa bavê gotibû qar qar berda. Lê wî racef dikir. Law, tu dikarî bibînî qar qar ku da çû? Belê bavo, ew vir da wê da qar re difire lê ji gemiyê dûr nakeve. Yafet, wê kevotkê bîne berda û em bibînin erdî dî ziha bûye. Erê bavo. Yafet kavotk anî berda lê kevork ciyê ku nigê xwe dayne nedît. Ber bi gemiyê vegeriya. Nu ew girt kire gemiyê. Nu heft rojî jî sebir kir. Peyra dîsa kevork ji gemiyê berda. Berê êvarê kevork vegeriya. Ku vê din o ew dîtin şa bûn gazî balê xwe kirin. Sam, Sam, kewt katke. Pey, bavo, bavo, kewt, kewt. Wey, bavo la dîna xwe bidê. Kewt paş de vegereye û belgekî zeytûnê nû dêv de heye. Hingê no pê hesiya ku av li ser rê erdê kêm bûye. Û heft rojê din jî sebir kir. Dîsa kevolik ji geliyê berdana. Lê îcar ew çû venegeriya. Gelî nefera, ez ê herim derê gemiyê vekim. Wakî binerim, gelo av çikiye yanê na? Belê bavo, eva fikra herî baş e. Û ni derê gemiyê vekir, dîna xwe dayê ku av li erdê çikiya edî. Hîngê xwedê. Nirna xeber da û temî da wî ku ew tevî neferê dixwe ji gemiyê derê. Usa jî hemû heywana gemiyê da derxe wegî ew li ser erdê bela bin û li hev zêde bin. Hingê nû tevî neferê dixwe û hemû heywan ji gemiyê derketin. No cîk çêkir bona qurbana pêşkêşî xwedan bike. Peyr ra wî kurên xwe civan din û wan re got. Lawik no çend heywanên helal bînin, em ê wana serjêkin û tam bişewitînin. Çawa diyariyê di şewitandinê xwedan re? Belê bavo! Kur çûn, heywanên helal anîn. Çawa ku bavê wan gotibû, Hingê nû diyariyê şewitandinê anî ber Xwedê û bi vî awayî şikirî dane Xwedê. Paşê nû got. Gelî nefer a. Xwedan Xwedê gorî qebûl kir û min re got, Îro şûnde rûyê Merîya de ez îdî nifret li dinê nakim. Dilê Merîya hema isan e. Çimkî sidqê dilê wan zarotiyê de xirab e. Lê îdî ez tu cara her bînberî inda nakim çawa min kir. Ew soz bona temamiya efrandinê ye. Û paşê Xudan keske sor ewra de derxist. Çawa nîşana paymanê nava Xwedê û meriva. Gava keske sor ewra ve xuya be, hingê ew sozê Xwedê wê bikeve bîra me û tu çara tofanê wisa wê ranebe û her bedenê jî winda nebe. Xwedê dewan no û kurê di wî kir temî dewan. Wekî dest bi jîna teze bikin û zêdeyê bin û li ser erdê bela bin û li ser wê li hev zêde bin û wî got, hemû terewlên erdê geregî bin hukmê meriva da bin. Saw û tirsa meriva wê li ser wan heywana be. Û xwedê hemû heywan bona xurek dane meriva. Îzin da wana bixwin mînanî pinca ra çolê. Lê belê tenê goşt saxiyê da awa gotî min ra nexwe. Lema geregî meriv heywan şerjê ke Xûn lê bikişe, paş jê dikare bixwe. Xwedê temî da, kî ku xûna meriv birêje, xûna wî jî wê bê rêtinê. Emrê kuştî ji destê wî wî bê xwestinê, kê lê kuştiye. Çimkî meriv jî hemû Efrînêd mayîn başiqe ye. Hûn dibên? Gelî bira. Meriv ji heywanêt afirîn başka ye çimkî xwedê meriv dilqê xweda xweliqand. Şikir davê wî re. Belê, belê. Mala nu bi rema xwedê xilas bû. Wekî meriv ser erdê zêde bin. Kurrêd nu ku ji gemiyê derketin ev bûn, Sam, Xam, Yafêt. Ji van hersêkan temamiya vî erdê tijî bû. Ka hûn hemû dibên xwedan xwedê heta roja berî tofanê temî li meriva dikir. Gazî wan dikir ku vegerin. Lê ewana venergeriyane ber bi xwedê. Apê Ûsip, tu zanî mevîd berîd nû hebûn û yê pey wî re jî yek in. Ew jî gudariya xwedê nakin û bona reyê xwe jî dişmîş nabin.